Ekiya nonya chiarigereirie isano isatu na enusu Pastor Lameck Nkware ne chinguru chie ring'ana korwa ase etelevisheni ya Voice of Victory. Abana ba Nyasae twabegetwe gokwana amang'ana aranyare koba gakobeka efamiri etenene, ekanisa, na ekenyoro naboigo eserekari. Amang'ana naro amakong'u sana kobua mono ntagetwe gokwanera asaririe obwamate bwenka. Naende nabarirete chiira abana ba Nyasae ng'a ninyakwanere. Lakini nakwariganire kobua mono Esabato egocha, ninyature erimo ase erimo, korende ntarakore ogosaba ningoteebie ekiarentire emechando ase chifamiri chinyinge, okobuneka kw'enyomo, na okobuneka kw'enyomo ya obokare na kare. Amang'ana narora abasongo bakoroka amang'ana amatuoni ang'a atano. Ritu- Ring'ana ritang'ani. Baria basomete egesongo egento ekero ng'a lesbianism. Abakungu na abakungu kobua mono baikerere bakorigania gento kende heterosexual, egento kende homosexual, egento kende adultery, egento kende fornication, egento kia gatano incest. Amang'ana aya iga abuchire ase chikanisa. Amang'ana aya iga abuchire ase chifamili. Amang'ana aya iga abuchire kobua mono ase chisukuru. Igo nkeria nataka kobarigania ase amang'ana y'abana ba Nyasae, torore ng'a inki Nyasae aganetie okomenya gwaito kw'erituko ase rituko. Naende ekero nkorigereria egetabu eke iga ki'Abarumi, nkebwate kobua mono amang'ana ayio egokwanera buna abanto baonchokeranire, baonchokire gotiga amachiko a Nyasae na korigia chinsemo chiabo barabwo abanyene. Mono ekero togochia gosaba, ntagete oigore ase egetabu ki'Abarumi eyemo. Gochakera ebungo ikomi na nane, lakini koige koboroso, nimbarentere amang'ana are ebungo biaye emerongo ebere na bitano na bitato, ekero togochia koigeka egetabu tokoroka Abaragui ikomi na isano na isato, ekebungo gia kemo mpaka ikomi na nane, ekio torache tokwanere Esabato egocha. Obwo noboroso bono tokobeka, gosaba tore abana ba Nyasae, nonya nabamorwareire, abamokwereire, Nyasae oito ababwate chinkoro chiaino Totware ogosemeria goetania embeera nobogima obo, Monene Tata oito. Ense y'engiya yatwachire asore ng'a ekero tokorua ase obosio bw'ense chinguru chie ring'ana chitoonchore. Mang'ana aya twakwaneire Omonene etoke ng'a taiyo ase tore naintwe, omosaraba ebe ng'otokunire tobe abao kare na kare, Babwate ogosemeria gw'okobokigwa, ekiagera onye nense eye yoka tobwenerete korerwa amaabera ase engencho totatware obokare na kare. Abarwareire abanyare koba bagokwerwa Omonene obaremie. Ntumia buna ekebe keria ekioro, abanto nabo bakoigwe, ase erieta ria Yeso Omotooria oito. Amina. Abana ba Nyasae, togende bono oboroso bw'okoigeka eng'ana egocha gotoka Jumamosi egocha ase egetabu kia Abalawi, eyio ere kumi na nane, ekefungu gia ikomo mbaka eh, ikomi na nane naende. Rero noboroso nkobeka goetera ase egetabu kia Abarumi, buna ense yasarekire, buna mwanyabanto baonchokeire gokora ebi Nyasae atabwate omorori ore buna aroro. Getabu eki'Abarumi, kobua mono eyemo ebungo biaye emerongo ebere na bitano na bitato, ase engencho ere chinguru chie ring'ana, goika nsome ring'ana. Yegoteba iga, ebungo emerongo ebere na bitano na bitato, Ekiagera batabarete ng'a ngento komanya Nyasae, Nyasae akabatiga ase ebirengererio bie chingencho chiabo chimbe. Bakore ayatagwenereti ebunga emerongo ebere na kianda, bagaichorwa ne ching'encho chionsi chiria chitari boronge, ekero baichorwa ase enchera enga buna eye, ng'ina nemerongo ebere na bitano na kemo. Ase engencho eyio Nyasae akabatiga batunyane okogani kwabo kw'obosooku, goika abakungu babo bagaonchora okomenyana kw'omobere kwa boronge ase ogotari okwa boronge. Nabasacha boigo bagatiga okomenyana nabakungu kwa boronge, bagasambwa ase okorigia abasacha ase abasacha. Bagakora ogokora kw'obosoku, bakanyora abanyene ogoakwa kwa boronge kw'ogosari kwabo. Abana ba Nyasae amang'ana aya iga nigo are kobua amo namang'ana amatindi mono sana, ekero agokwanwa nabarandia iga are obosooku, lakini ekero abakoyakora nigo are kobua mono amaya, iga are oyomogooko, mbari gotaka kobua mono anyare koba gagokwanwa. Naende imanya korwa ekwana amang'ana aya iga, ekero tokona-kobeka oboroso, ntarairane aria ase egetabu eke ki'Abarumi, naende ndabe omweng'e. Eyio ere ye ritang'ani isano ekefungo ekemo. Ekero togochia kobwatania amang'ana aya onsi baroka, ninche mbayaatorere, lesbianism, heterosexual, homosexuality, Incest, adultery and fornication. Ebinto ebi iga biabeire buna ne kawaida. Ebinto ebi biabeire bagoteba ng'a digital. Ebinto ebi biabeire ng'a nebinto kobua mono inare abanto bamenyerete. Nabo okorandi buya, nabo ogotera buya, lakini tokunwa ase amang'ana aya. Ase okunwa ase amang'ana aya iga, rirorio ogotera gwasarekire. Gose gokunwa ase amang'ana aya iga oborandia bwasarekire, gose gokunwa ase amang'ana aya ekanisa yasarekire. Abanto batagete komenya namang'ana aria iga atano amatuoni, lakini bagenderere ko- koba ase chikanisa na gotanga ase amang'ana ogotooreka, eyire ng'a nigo babooriri ime ase ebibe, tari babooriri korwa ase ebibe abana ba Nyasaye. Imana ekoroe yateba ng'a obobe bw'abanto b'ebisaku. Abanto b'Ebisaku barenge ase amang'ana aya, lakini nkonyora tore ng'a naende ekanisa nkweng'enteranie ere ime naro. Aba- Abarumi, aba- aba- aba- aba- aba- Abakorinto eritang'ani isano ekefungo ekemo. Amang'ana akwanirwe kera aase ng'a obotomani mbore ase egati yaino. Eh? Naende obotomani buna obwo tibwana kororekana nonya nase abanto b'Ebisaku. Naki bono amang'ana aane araria aya iga, ng'a oyomo oino namenyaine na moga ise, inwe mwaenenirie, Inee, timogwenereti goichana? Tiga oyokorire ayio arusigwe korwa ase more. Bono amang'ana aya iga agokwanerwa aya amatwoni nakwanere abana ba Nyasae, ekanisa igo yancheranete, Ebibilia omogusii, Ebibilia y'omonto omwomo, Igo bakorenta emegiro eria yarenge ense banyerente ase ekanisa abana ba Nyasae. Igo nkeria ng'a amang'ana aya ekero nkonyaigeka, lakini ntagete mwensi pi oyokoenda ekanisa na oyore mogondo, moinyore motoke emesa rituko ri'Esabato egocha, torigererie ng'a ng'aki Nyasae atagete tomenye nabakuyu oito, ng'aki Nyasae atagete tomenye nabana baito. Naki Nyasae atagete tomenye ne chiansi chiaito ne chisokoro chiaito, obw'amato obwo bwasarekire ase engencho rero. Sokoro teiyo, magokoro taiyo, atokonyora kobua mono ng'a mokoyo oo taiyo, atokonyora ng'a ng'ina biara taiyo, ise biara taiyo, ekorera teiyo. Ng'aki egetabu ki'abaragwekwa egochi gototebia Esabato egocha. Abana ba Nyasae, mwebeke ang'e ase rituko erio. Bono tiga toirane bono ase egetabu ekia ki'Abarumi eyemo ikomi na isano na isato. Obobe bw'abanto b'ebisaku. Nao bono kobua mono togochera, gose oboo bw'abanto b'ebisaku mbogende mpaka ase ekanisa, ase abachenu ba Nyasae bagotoka. Abana ba Nyasae, ntegerera moigwe ebungo ikomi na nane. Naki endamwamu ya Nyasae yaorokigwe korwa igoro, tari korwa inse aa. Aha igoro ase ogotamoiroka Nyasae gwonsi, abagotanga ekeene nobobe bwabo. Igo bono obo noboroso ntagete kobeka torore ing'aki kobua mono chinka chiasarekire, ng'aki oboamate bw'okomenya egati ya mwanyabanto orebwenerete gosika na gwasarigwe, lakini ase erieta, Aleluya, Nyasae abakwe, abanto bagokwana amang'ana amaya, lakini ase ogokora kore tofauti. Ee, baria mwanyorwa ase emesa abarumi eyemo ebingo ikomi na bitano na bitato, bono nonkoenda ande ikomi na kianda. Ee, bono, ayaranyare komanya igoro ya Nyasae aorokigwe ase bare, ekiagera Nyasae nabaorokeretie. Buna ng'aki babwenerete komenya, ibinga emerongo ebere, naki chingencho chiaye, Echi chitari kororekana engencho yaye oko nchimanyekanete korwa ase ogotongwa gw'ense ase ebitongwa bionsi atongete. Moise korigereria kobua amang'ana ase omochakano, ekero Nyasae agokora emeremo rituko ri'etang'ani, eria kabere, eria gatato, eria kane, eria gatano, akamanya korwa agateba, Kwanete. Ekiagera ekero togocha korigereria amang'ana akorekanire ase obosio bw'ense, abanto naya bagotambera. Ase engencho chinguru chie ring'ana chibwate obuya bonga buna obwo, ntobwati gento toranyare koba togotambera ase ogosari enyomo. Ebunga emerongo ebere nekemo. Naki nonya bamanyete Nyasae, tibamosigete buna Nyasae gose komoakera ng'a mbuya mono, korende ebirengererio biabo bikaba bosa. na emioyo yabo y'oboriri ekabekwa omosunte. Ebunga emerongo ebere na bibere bagateeba ng'a mbare nobo- nobong'aini, korende bakaririeka. Bakaonchorera obonene bwa Nyasae oyotari gosareka ase omobwekano bw'ekieni kia Mwanyabaanto oyore nogosareka. na ogwe chinyoni, na ogwe ching'iti chire namagoro ane, na ogwe ching'iti chikwagura. Bono oga iga abanto bagachaka koburukania ching'iti na mwanyabanto. Onye ntabegeti oborose obuya, nao morakumie ng'a omorandi oo nigo abe ebarimo amang'ana aria agotora korwa ase etelevision. Igo nkeri ng'a mwanyabanto bagaonchora kobua mono okoba kwa Nyasae, okoba kwa mwanyabanto, bakaburukania amo ne ching'iti, ebungo emerongo ebere na bine. Ase ayio Nyasae akabatiga ase okogania kwabo gwe chinkoro chiabo, batunyane obonyaka goika bagasarerania ogosika ase emebere yabo barabwo ase barabwo. Abana ba Nyasae, amakwerino achakereta. Amarwaire noachakire ta gosererania emebere yabo barabwo ase barabwo, ekiagera batigete ekeene kia Nyasae, bagachora oborimo, bagasasima na gokorera ebitongwa ribaga ri'Omotongi, oyio orabakwe kare na kare. Amina. Abana ba Nyasae, Omonene oito atokonye ekero togocha gosoa eng'ana eye y'amang'ana atano etuoni. Onde kobua mono otararoborwa ase ase twabekeire, togocha gosituka. Igo nabasorore ng'aka moranche moike emesa chitariki echio chia Echumamosi egocha saa nane. Amang'ana aya naro agochia konyara koba gagokwanwa erimo ase erimo, ng'ai egento gekorokwa lesbianism kiaruerete, heterosexual, homosexual, incest, adultery, fornication, naki Nyasae abwate omoroberi oye omuya, ebinto ebi biarentire ogoitana ase chinka, ogotigana ase chinka, chikanisa, abanto babetirwe emeyio, abanto baikire ase bakong'entana, abanto banyure amariogo ase engencho y'amang'ana aye gatano amatuoni. Nyasae buna anyaigegete ase emuma enkoro, anabatebi ng'a nabariganirie ase ebibungo biaye emerongo ebe na bitano na bitato. Ase engencho eyio, Nyasae akabatiga batunyane okobani kwabo kw'obosooku, goika abakungu babo bagaonchoreria okomenya kw'omobere kwa boronge ase ogotari okwa boronge, eyi nero tokoroka kobua mono lesbianism, na abasacha boigo bagatiga okomenyana nabakungu kwa boronge bagasambwa ase okogania abasacha ase abasacha, namba ibere, homosexuality, bagakora ogokora kw'obosooku, bakanyora banyene ogwakanwa kwa boronge kw'ogosari kwabo. Tibamanyeti kobwamora buna nakwarigete, naende ori y'abasani. Toche tokwanere amang'ana aya, ng'aki Nyasae aganetie abanto banyare koba bakomenya na erinde ense ebwenerwe. Ebiungo emerongo ebere na bitano na bitato, ekiagera bataabarete ng'a ngento komomanya Nyasae. Nyasae akabatiga ase ebirengererio bie chingencho chiabo chimbe bakore ayatagwenereti. Namoragani mbarigererie, inse kobarigereria, igo ndabetire osoma korwa ase ebuku Chinguru chie Ring'ana togosoma Ebibilia. Igoro eyao Abarumi, ayarenge eyemo twaikire ebungo biaye emerongo ebere na bitano na bitato, bagaichorwa ne ching'encho chionsi chitari boronge, ritang'ani, obobe, okogania okobe, okorengereria okobe, ne ribero, noboiti, neriomana, na obong'ainereria. Aya namang'ana agochia korentwa namang'ana aya atano amatuoni, na obogechani, bakaba abagenkani, abaitania, abamogechete Nyasae, abachaayi, abaenenu, abetogia, abaroisia amabe, abatari kweigwera abaibori babo, ebugo ki'omoerio, ebugo emerongo etato nekemo, abariri, abatari abegenwa, abatari nobwanchani, abatari namaabera, ebugo bia emerongo etato na bibere, barabwo abanyene mbamanyete mono ekina kia Nyasae kia boronge ng'a abagokora Ayio nebagwenerete amakweri, tibakorete ayoka, korende nigo bagwancherana nabwo bakoyakora. Omonene oito abasesenie abana ba Nyasae ase rituko ria rero. Ense nabo yaatekire igo, ense nabo yagundire ase enchera enga buna eyio. Bono monganye emesa Esabato egocha, Tokwanere egetabu kia Abalawi ikomi na isano esete ekefungu ekemo na kumi na nane, Mbwamate ki bwente koba esokoro na abachokoro? Mbwamate koba esokoro na abana baye? Mbwamate ki bwente koba egati ya ng'ina biara amo nomwana omonyomerete? Mbwamate ki bwente koba ase abanto tokoroka ng'a abako, aba, abako? Amang'ana aya asarekanire ase ense, amang'ana ana ase omonsi achire ase engencho y'emechando eye. Ebe nekanisa tore, ebe ninka, ebe ne chisukuru, ebe ne chinyagitari, abana ba Nyasae nankobariganie ase amang'ana aya iga, moikaranse naende morike buya, erinde gose ense yabwena, gose amakweri, endamwamu, obogenkani, mbonyare koba bogosira korwa ase obosio bw'ense amo nogoetana oko kwaretirwe ase engencho y'amang'ana aya iga, abanto babete ng'a bamaete Nyasae, lakini barabwo bonyene bakarigieka, Nyasae abakonye, abae obuya bwaye chinsa chiane chianyare koba chikoera, nigo onde omonto bwe chinsa, monganye chinsa isano na isato rituko ri'Esabato, ase okobarentera egetabu ki'abarabi ikomi na isano na isato eyemo mpaka ikomi na inane, eyio gochia gotworokia oboamate tobwenerete konyara koba tokomenya, enyuoma ebwenere, ekanisa ebwenere, erio tonyare koba tokonyuomwa ase Omoriakari, ekero Yeso agocha koyia ekanisa yaye, ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Oyo mpastor name konkwane, naende abana ba Nyasae ngosaba tore, naende koratake go support egepindi eke iga, mambire nabo oranyore ng'a kiaborire, ase engencho ekero togocha ase estudio, abana ba Nyasae ngoika tore ase engencho yogoakana ebesa, erinde totoke ase embeo. Onye gotagete egepindi eke kegenderere buya, nabo torakwariganie ase amasabo na amba ngoko ande, koraganie goge support abana ba Nyasae na amba ngoko ande, erinde ntorema gosoa ase embeo ase engencho y'obokoreri bw'amang'ana aya iga amaya, Esimi yane 0710 711 471 Ase engencho y'obosemboni bw'ensi oraganie, ase engencho y'amasabo na ensemo y'ogosapotia ensemo eye iga, amang'ana aikire abange, Totoorie abasae baito, totoorie abang'ina baito, totoorie egesaku, ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Monene, koranche ritang'ani onyabere. Mbuya mono ase engencho y'ogwancha gontumia, na amang'ana aa namaroro. Igoro kobua mono buna enyomo yanyare koba gegosareka, igoro kobua mono buna chisokoro chiasinyire korende enyomo, abamagokoro, abatata, abamama, chikorera, amo nabana baria batonyomerete. Monene, twakonyara koba togosaba ng'a igoro aike, etwanchere amang'ana torarigererie Esabato egocha, namarito aye omonyene Omoika Omochenu yakoba gogotoraa, atokonye naende akonye efamili. Abakwerire Tata oito, Abarwarete Omonene baikire, naende Omonene Esabato etaraera, ebisi biao ekero togotegerera amatera, atwaganie Omonene ng'a etoke ng'a twabere abao kegima, ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Mbarikiwe and God bless you.